il-kontra-rivoluzzjoni, il-fdal. Imma għatem nies lesti li waqfu dan l-erożjoni biex jiġġieldu lura u jirrestawraw sovranità soċjali ta' Kristu fis-soċjetà, kuntrarju għal dak li jiġi mibjugħ mill-klassi politika moderna u l-midja, bosta mhumiex verament daqshekk kuntenti b'dawn il-bidliet. Ħafna jirreaġixxu b'attitnudnijiet rassenjati. Wara kollox, jogħġobhom jew le, dan huwa dak li tkun modern, Ħafna forsi ma jħobbux dak li qed jiġri, imma stoikament jaċċettaw is-sitwazzjoni. Wara kollox irridu irridu nibqgħu leali lejn il-partiti politiċi tagħna u anki lejn il-Knisja. U l-Papa ili jidhru li sejrin b'din it-tendenza. Hekk kif ir-reliġjon il-ġdida tad-drittijiet ċivili u l-liberaliżmu jieħdu l-għeruq, dawk li qabel kienu Kattoliċi prattikanti issa qegħdin jgħawġu jew jingħaqdu mal-merħla bla moħħ. Dawn li jispikkaw qed jissejħu bigott dawk li jispikkaw u jirreżistu qed jissejħu bigotti u estremisti. Iż-żmien tagħhom suppost għadda. Il-konfront mal-mewġa tal-progress li ma tista' titwaqqaf li ma tistax titwaqqaf. Huma destinati li jispiċċaw bħal dinożawri meqruda minn din id-dinja ġdida u qalbiena. U f'din l-invażjoni midinba, il-Knisja għandha r-responsabilità tevita li tkun punt ta' reżistenza, takkomoda dawk l-hekk imsejħa realtajiet ġodda u anki għandna esponenti, speċjalment membri tal-kleru, li jħaddnu dawn ir-realtajiet ġodda b'ċertu ferħ. It-tħassir revoluzzjonarju daħal u jidher li kważi m'hemm imkien fejn wieħed jista' jsib ambjent bħal dan ħieles minn din il-marda. Il-kontribuzzjoni hija tradizzjonalista, mhux fis-sens li trid tippreserva kull drawwa u affarijiet oħrajn, imma fis-sens li trid iżżomm it-tradizzjoni taċ-ċiviltà Nisranija milli tintilef. Hija konservattiva, jekk b'hekk nifhmu valuri, iżda hija fl-istess waqt hija favur progress awtentiku mibni fuq valuri sodi. Plinio jgħid li jekk tkun konservattiv, huwa li tfisser li huwa tibqa' qisek statwa mobli mingħajr reazzjoni Għal dak li għaddej madwarek, speċjalment jekk jekk jibda jekk dak ta' madwarek jibda jimbotta l-ħażin, allura l-kontroevoluzzjoni ma hix konservattiva. Il-kontroevoluzzjoni trid taħdem sabiex tneħħi l-effetti fit-tendenzi, fl-ideat u fil-fatti, sew fis-soċjetà u sew fl-individwu. L-individwu jrid ikun kontroevoluzzjonarju, jrid ikun hu li jabbraċċa ħajja kontroevoluzzjonarja. Il-kontroevoluzzjonarji Kuntrarjament għal dak li jistgħu jaħsbu ħafna, hemm dawk li huma lesti li jieħdu l-ġlieda lura. Maż-żmien se jorganizzaw u joħolqu alternattiva. Pushback favur l-ordni morali. Jista' jkunu skarsi fil-mument jew saħansitra diżappuntati, imma l-grazzja t'Alla fil-ħin se tidher innifisha u jiġru mirakli kbar. Alla qed isejjaħ xi wħud jisimgħu u jsegwu, oħrajn jinjoraw is-sejħa. Iżda l-Mulej qed isib dawn l-istrumenti u bil-grazzja tiegħu qed jiffurmaw nies lesti biex jikkumbattu rivoluzzjoni qed isseħħ. Imma kif kif għadhom dawn il-kontrerivoluzzjonarji jippreparaw ruħhom Kif għandhom dawn il-kontroevoluzzjoni jippreparaw ruħhom għal din l-impriża? Hawn huma xi regoli u ħjiel. L-ewwel, it-talb. Itlob il-Mulej u lill-Ommna Marija għall-qawwa li titlob u s-saħħa li tirċievi. Ftakar li qed tagħmel is-sejħa tal-Mulej, mhux is-sejħa tiegħek. Allura baxxi rasek quddiem il-manifiċjetà tiegħu u ħallih imexxik. It-tieni, irrinunzja, aqta' r-rabtiet tiegħek mal-ktajjen tal-jasar, l-ewwel u qabel kollox ma' dawk tad-dnub iżda wkoll ta' lealtajiet lejn partiti politiċi li jaġixxu ta' prostituti għall-vot liberali, kif ukoll dawk l-elementi fil-Knisja ta' Kristu li jiġru wara l-fama u tifħir għal skapitu tal-verità ta' Kristu. It-tielet, martirju, kun ippreparat li tbati, li tkun imneħħi, li tħossok f'art waħdek Fard waħdek ftakar li qed tiġġieled il-ġlieda t-tajba u emmen li hija tajba. Kunu xhud martri għall-verità għax il-verità teħilsek. Int ser tiffaċċja attakki minn NGOs, rivuluzzjonarji ta' tastiera, klieb tal-klieb tal-ħoġor tal-politiċi u anki mill-ġerarkija tal-Knisja l aħna l-kontro-rivoluzzjonarji ħadna s-sehem tagħna minn dan imma r-rebħa hija tiegħu tkun xi tkun.